וואס קוקסטו אויף יענעם? וואס קוקסטו אויף יענעם? דאנק דעם אייבערשטן האט דער אייבערשטער געגעבן א ווייב, רעד אביסל מיט איר, הער איר אביסל אויס, זאג איר א גוט ווארט, זאג איר כ'האב דיך זייער ליב, כ'ווייס נישט פארוואס דו ווערסט רויט, כ'ווייס נישט פארוואס דו האסט מורא צו זיצן ביי א שיעור וואס מ'רעדט אזוי, כ'ווייס נישט צו דו ביסט שוין אמאל געווען ביי א טערעפי, האט דער בעל שלום בית, די ווארט ליב רעדט מען נישט דארט, ס'איז נישט דא די גאנצע נויז, ס'איז נאר טעקניקל, דאס סאו דו זאלסט דעמאלטס אהיים קומען, דו זאלסט נישט אריין גיין דעמאלטס אין די רום, און און נאכדעם דאס איז איר דזשאב יענעמס דזשאב, צוויי טויטע קלעצער, אזוי שטעלט זיך אוועק די די די די גוי'אישע וועלט, און ליידער ליידער וועסטו הערן אידן דארפן פרנסה, שטעלן זיי זיך אוועק פאר מומחים, זיי גייען שוין יענעם. יעצט איז געווארן אזא איבערדרייעניש, מ'גייט מאכן אסיפות, מ'גייט אויסהיילן, מ'גייט אויסהיילן נערוון, מ'גייט, די עולם איז דיפרעסט, מ'כאפט אזוי, מ'כאפט מענטשן, מ'כאפט מענטשן, ווייל מענטשן זענען צובראכן, ווער נישט צובראכן? סאו ליידט איר בחכמת הנפש? ליידט איר בתורת הנפש? ליידט איר? טויזנטער מענטשן זענען שוין אויסגעהיילט, די ליגנער! די פאלנער ליגנער, דו מיט דיין גאנצע קאמפאני, דו קענסט נישט אויסהיילן קיינעם, דו ווילסט מאכן אפאר דאלער אויף אידישע צרות, דו ליגנער, וועסט רעדן צום דבירה אין מינוט און אוועקגיין די עצבות, נישט דא קיין וועג וויאזוי מען קען אויסהיילן נערוון, אויסהיילן דיעפ דעפרעשן, נישט דא קיין וועג, וועסט אים נאך מער פארשלאפן, שטאפן מיט נאך פילן און נאך, גיי צו אים, קום רעדן נאך שעות און שעות. ס'צערייסט די הארץ ווי מ'מאכט חוזק, ס'ווערט שוין מטעם הרבנים, ס'שוין דא א ועד הכשרות אויף, מ'גייט איבערדרייען די וועלט יעצט, מ'גייט יעצט, מענטשן זאלן וויסן, מ'דארף זיך שוין נישט שעמען, יעדער איינער האט מיט די נערוון, יעדער זאל ארויסקומען אין די מאסן און אונז העמער זיך אויסשלאפן די טאשן מיט ענקערע צרות, דו קענסט נישט אויסזיילן א מענטש. רעד צו אים דברי אמונה, זאג אים דער אייבערשטער איז דא, געב אונז ספרים פון א צדיק, די הייליגע צדיקים. אבער אז אונז זעמער שוין יא דא ביים רעבן, און אונז קען מען שוין, אונז האבן שוין געטרינקען פון די אונגערישע וויין, זעץ זיך אוועק מיט איר, רעד אביסל מיט איר, דא זאכן וואס שטערט דיך, דא זאכן וואס שטערט איר, לאמיר עס אויסשמועסן, לאמיר גיין א שפאציר, לאמיר גיין א וואק, לאמיר עס דורכרעדן, לאמיר נעמען איינעם אין אונזער לעבן ווען מען גייט